hi guys sono ndi fulufhelo uri tsha the blogger u bva ningi arta m multimedium so guys namusi inoni video ti yo lambedziwa nga vhaedzisani driving school ti vhaedzisani driving school vha na special tsha code 10 na code 14 code 10 ndi 2000 ubva zwino u swika nga dzi 15 dza december eh, na code eh, 14 ndi 5000 ubva zwino u swika nga dzi 15 dza december musi ni tshi khou badela nga cash ti ende ni vha no katela na lenasi ndi musi ni khou badela nga cash a huna tshikolodo kha a huna dibosithi a huna tshikolodo kha code ten na na na na code fourteen kha discount ine ra vha nayo ndi ḓo ni ṅwalela na vhafunzi vhone vha kwame nda dovha nda nda isa na brochure yavho nga ngomu ha comment section thi so guys ro dzhena nga ngei khothe thi nda lindela tshifhinga tshilapfu ndi ngazwo na vhe wona ni khou ḓivhudzisa uri update dzi ri mini na vha ndi sa khou ndi sa khou amba uri update dzi ri mini ngauri ro lindela tshifhinga tshilapfu Ni ḓo zwi humbula uri ri hafhanoni Ṱhohoyanḓou High Court yo tou sendeleliwa hafhanoni Waterval Magistrate thi so nga nga uri yo tou sendeleliwa Court D ndi yone yo sendeleliwa ndi yone ye ya fhiwa uri Ṱhohoyanḓou i ḓo dzhenelela khayo thi Ṱhohoyanḓou High Court i ḓo dzhena khayo fhedzi ho vha hu si na mitshini ya u rikhoda ra tea uri ri lindele iṅwe khothe i tshi thoma ya fhedza ra kona u dzhena kha yeneyo khothe ra dzula nga u tou ralo. Khothe ya vha available ya vha court B ra ya kha court B hono ho vhono to vha late i tshi kho ya phasa vho mathu halafho ri dzhena ngeni ni ḓo zwi humbula ra ni na nṋe kha Facebook yo hu na dziṅwe dzi case dze nda dzi reporter na dzone dzine sa ya vharwa vha radzuma sa ya vho simethi dzine dzo vha hone vhukati hafhanoni before hu tshi ḓa ya muhumbulelo athi eh so zwezwo ro dzula ya muhumbulelo ya swika i tshi swika eh state vha vha vha vha vha tshi khou sumbedzisa uri vhone vha kha impression yo ri khou ḓa na musi uri hu ḓe hu fhiwe khaṱulo Murena vha sumbedzisa uri, Hai, a ro ngo ḓa u fha khaṱulo. Ro ḓa u ri ri thetshelese aḓirese. Ni ḓo zwi humbula, nṋe heinoni aḓirese nda tou ni vhudza vhe uri hu khou tea u aḓiresiwa, hu khou tea u mitigeithiwa na u agiriveithiwa. Thi, u bva afho murena vha ri, Hai, ndi ḓuvha ḽa mitigation, ḽa aḓirese. Hu tshi takuwa defence, defence vha sumbedzisa uri vhone vha khou, vha na phurobuḽeme na order yo fhiwaho nga zwiṱirii, nga maanḓa maanḓa na order heiḽa ya zwi, 8 dza May ine murena vho ḓi bvisa khayo vha sumbedzisa uri vhone vha khou pfha uri murena ho vho tea vha songo vhuya ngori murena vho amba kha kha order heiḽa vha sumbedzisa uri vhone vha khou ḓi bvisa kha 2 3 and 4 vha ri 1 and 2 hu ḓo vha na muṅwe eh, eh, judge ane a ḓo isa phanḓa i a ḓe a ise phanḓa na heinoni eh, judgment ya 1 and 2 so zwino Defence vha vha vha khou ri vhone vha na problem. Ndi hafhanoni Murena vha tshi dovha vha ṱalutshedza vha uri, Nṋe nda ndi khou ri hezwinoni zwithu ro no fhedza ngazwo, ro no bva khaḽo Musumbulowo wo fhelaho, ro ro vha ro no ḽi aina ḽo fhela. Ndo ni sumbedzisa uri mini? Ndo sumbedzisa uri, vha vha vha khou sumbedzisa uri mini kha heiḽa order ya ya ya ya dzi eight dza Meti, vho sumbedzisa uri vhone vha ḓo vha vha, ngauri vhone vha vha khou ḓivha uri vhone vha ḓo vha vha mutale hangeini High Court, vha ḓo vha High Court mutale hangeini. vha tshi khou senga zwa civil vha si tsha senga zwa criminal so vha ṅwala iḽa order ngori vha khou ḓivha uri vhone vha ḓovha vha siho ende ho vha hu theme ntswa nga dzi 21 dza July that is why vho ri eh, dzhadzhi muswa ene a ḓo isa phanḓa naho mulandu u ḓo dzhadzha kha heiḽa milandu count 1 and 2 mara zwino ngauri vhone vha hone ende vho vhuya kha kha criminal vha ready na u isa phanḓa zwino a vha khou pfhesesa uri why eh, eh, defense vha sa vha sa khou vha sa khou pfesesa heyo mbuno yavho uri mini vhone vho vhuya zwino vha available and ho tou bva direct tv uri vhone kha vha ite mini kha vha haṱule kha hononi mulandu um ndi hafhanoni um ha ḓivha na commotion badi ha ḓivha na ho vha ho fhisa badi ho swika na he eh, defense vha sumbedzisa uri hafhanoni eh, khothe hafhanoni hu tonga ndi hu no tou vha komiki komiki ndi hafha murena vha tshi bilufhala vha ri hai abe u khou ri eh, khothe yanga ndi comedy zwi khou mbaisa a si zwavhuḓi zwine wa khou ambisa zwone a ḓi vha ḓi sumbedza uri hai vha khou vha khou humela pfarelo ngo to ralo uri vha khou ḽi humisa maipfi avho ha isiwa phanḓa hu tshi isiwa phanḓa khefhaḽa tshifhinga tsha vha tshi khou ṱuwa tshi tshi khou ṱuwa tshifhinga fhedzi murena vha sumbedzisa uri vhone Heiḽani khumbelo yo itiwaho nga nga defence ya uri vhone vha songo vha hone kha kha kha heinoni case heyi khumbelo yo itiwaho ṋamusi vhari vhone vha khou i dismisa vha tshi i dismisa vha sumbedzisa uri vhone vha khou uri hezwiḽa zwe vha zwi amba nga dzi three zwi tshe zwo to ima zwo to ralo nahone hounoni mulandu vha khou fhirisela phanḓa to matshelo matshelo u tshi ḓivha u kho ḓivha u ḓa u mitigate iwa na u na u agravated or ṋamusi ndo hangwa u ṱalutshedza uri. Na vhuṱunguni vha vha hone vho dzula hanengei phanḓa vha tshi khou vha muimeleli wa e muhumbulelwa thi e u bva afho vhuṱunguni vha tokwa vha ima vha ri e defense nṋe gota u ḓo vha a siho matshelo zwi amba uri kha ri fhindusele phanḓa murena vha ri zwino arali a siho matshelo ngori kone ndi vhone vho thoma ono heyi case zwi amba uri ndi vhone muthu ene u tou ḓivha zwavhuḓi mala a heinoni case zwi amba uri ndi vhone vhene vha muthu ene wa right uri a ḓe a mitigate vha ḓivha vha kho sumbedzisa uri vha vha na dzi consensi vho shungwani hanefhaḽa uri hai ri team riṋe ri tea u to dzula fhasi ra to amba nga u to ralo um murena vha vha vha vha vha khou vha sumbedza uri vha balelwa nga mini u mitigate ngauri vhone vha rali vho shungwani ndi kale vha khou shuma vha tshi ḓa vha tshi aphiara phanḓa murena vho tshi ḓaḓa vha ri um u mitigate ndi u to ḓa u amba dzi facts dza uri ndi vha vha tea u amba facts dza uri mini eh, circumstances dzine dza nga mu ita uri a songo bva si ḽa personally kana dziṅwe vha vha pfha na tsumbo vha ri tsumbo ya mitigation ine na nga i ita ndi ya uri hoyu muthu eh, o ḓivhona mulandu o ḓivhona mulandu so ha ngo fhedzela tshifhinga tsha tsha state ndi yone mitigation ndi yone point nthihi ine nda khou ni sumbedzisa yone uri ndi zwezwo zwine zwa khou ṱoḓea khou vhuya a ṱoḓea zwithu zwinzhi zwinzhi Eh, vha ri hu tshi fhedza vheo ni tshi fhedza u amba eh, state vha ḓo ḓa vha ḓa vha ita mini vha amba nga nga nga aggravating factors zwi amba uri nga zwi mbuno zwa uri vha vha tshi khou ṱoḓa uri heneiḽa tshigwevho tsho ṅwaliwaho tshi vhe tshetshila vha dovha vha sumbedzisa murena uri habe nga nḓila ine vhathu vha khou nyaga uri vhone vha songo wo dzhazha a zwi khou pfala ngauri um vhone vha tshi ḓa u fha judgment it's not like vha ḓo ḓa na judgment ine ya khou tou bva um ine vho tou i wana somewhere vha ḓa vha ri ndi khou mu dzhadzha uri kha kha kha dzhadzhiwe miṅwaha mingana ngana Judgement ine nda ḓa ndi khou ifha ndi judgement ine i hone kha constitution zwino zwi khou amba uri mini vheo ni ḓo vha ni tshi ni khou mitigator ni vha ni khou hanedza uri hae fhungudzani bvelani kule nyana kha heyo ya re kha kha kha kha constitution ni fhungudze nyana miṅwaha u bva hafho state vha ḓo kona uri hai kha ivhe kha ivhe ngo to ralo i dzule yo to ralo i zwine ya vha zwone miṅwaha kana judgement murahu hangeni vho vho sumbedza na vho sumbedza defense vho na gota u sumbedza vha vha sumbedza uri mbevho nga nḓila ine na khou actor ngayo ni actor u nga ri um nṋe ndo no ndo no dzhia decision kale a ni ḓivhi na uri kana ndi khou suspenda na a ni ḓivhi na uri kana ndi khou fha faini kana ndi khou ita mini mara already ni khou already vhewe ni nndwani um ndi hafhanoni na state vha takuwa vha sumbedzisa uri mini um zwine zwa khou vhonala ndi zwa uri Hu tou nga e, defence vha khou ṱoḓa uri hoyu muhumbulelwa a dzule a nnḓa hangeini, a vhe a nnḓa, vha dilee, vha dilee, a dzule a nnḓa. E, ndi hafho Murena vha tshi tenda uri mini? Murena vha fhedza vho tenda uri mini? Vha khou vha fha matshelo fhedzi uri matshelo vha ye vha, vha ambe nga mitigation nahone vha, vha khou lavhelela uri hu ḓo ḓa ha amba Vho Hlungwani ngauri a thi ri Vho, Vho nthu. vhone gota vha khou sumbedzisa uri vhone vha ḓo vha vha siho matshelo zwi amba uri namba matshelo ri ḓo vhona vho songo ni mba matshelo ndi zwone zwo guys ri kha ḓivha kha mitigation na mitigation na aggravation guys thi eh, judgment zwi amba uri i ḓovha after vho no fhedza u mitigate a thi ḓivhi uri ndi ḓuvha ḽithihi na i ḓa zwi nga vha arali zwa vha ḓuvha ḽithihi zwi amba uri vha ḓo ri vha tshi fhedza u mitigate na u aggravate murena vha ḓa vha kona u fha judgment yavho Kana vha lifha judgement nga ḽiṅwe ḓuvha husi nga ḓuvha heḽo ḽa ḽa mbamatshelo. Ri ḓo pfa, ri ḓo dovha ra pfa Bina uri mini? Defence vha ri mini nga haya mafhungo? Vho, vho, vha khou ḓo vhuya vha ḓa vha ri vho ḓa vha mitigator na? Kana vha khou ḓo vhuya vha ḓa vha fha dziṅwe dzi application na? Ngauri ndo pfa na huṅwe vha tshi khou ḓi amba nga Supreme Court uri navho vha a tenda uri vha ye vha appeal nga u tou ralo. So ri ḓo zwi pfa zwoṱhe nga mini? Nga Ḽavhuraru. Bye guys.